Oberoù an ebestel dekvet pennad Un den a oa o chom e Caesarea e anv Cornelios, kantener ar goordenn anvet italiat, anezhañ un den deol, doujer Doue evel e holl diegezh. Boazet e oa d'ober kalz a luzonoù d'ar bobl ha pediñ a rae Doue dalc'h-mat. Gwelout a reas en ur weledigezh anat, war-dro an navet eur eus an devezh, eil an aotrou arc'hantren d'e gavout hag o lavarout dezhañ Kornelios. Eñ, o vezañ paret e sell outañ, a grogas ar spont ennañ hag a lavaras Petra zo, aotrou? Hag e respontas dezhañ an ael da bedennoù ha da iluzonoù a zo pignet davet Doue da vezañ un eñvoradur dirazañ. Bremañ eta, kas tud da Yope da gerc'hat un den e anv Simon hag e lesanv Pêr. Ostiz eo e ti ur c'hourezer anvet Simon ha ti hemañ a zo war ribl ar mor. Pa voe aet kuit an eil a gomze outañ e c'halvas Kornelios daou eus e vevelion hag ur soudard deol eus ar re a veze dalc'hmat gantañ. Ha goude bezañ dezrevellet pep tra dezho e kasas anezho da Yope. Antronoz, tra m'edont gant o hent ha ma tostaent ouzh kêr, e pignas Pêr war al leur-doenn war-dro ar c'hwec'hveder da bediñ. Dont a reas naon dezhañ hag e c'hoantaas debriñ un dra bennak. Neuze, keit ha m'edod oc'h aozañ boued dezhañ, e c'hoarvezas gantañ bezañ goursavet. Gwelout a reas an neñv digor hag un dra-par d'un dourbier vras o tiskenn betek an dour war-bouez e fevar c'horn. Hag e-barzh edo an holl bevar zroadeged ha loened stlej eus an douar hag an holl evned eus an neñv. Hag ur vouezh a lavaras outañ Deus 'ta, Per, las ha depr. Met Per a respontas Tamm ebet, aotrou, rak biskoazh ne'm eus debret eus kement a zo saotret ha dibur. Hag ar vouezh adarre un eil gwech a lavaras dezhañ Ar pezh en deus Doue glanaet anezhañ arabat dit-te hen lakaat da saotret. Ha kement-se a c'hoarvezas dre deir gwech ha kerkent e voe dilammet an dra d'an neñv. E-pad m'edo Per o c'houlenn outañ e-unan petra a oa ar gweledigezh-se o paouez c'hoarvezout gantañ, setu ar wazed bet kaset gant Kornelios goulennet ganto ti Simon en em gavet dirak an nor-borzh. Gervel a rejont ha goulenn daoust hag edo Simon, lesanvet Per, o lojañ eno. Evel m'edo Per o prederiañ bepred war e weledigezh, e lavaras dezhañ ar spered Setu gwazed ouzh da glask. Deus 'ta, diskenn ha kev a-raok hep termal, rak me eo am eus o c'haset. Per, o vezañ diskennet da gaout ar wazed, a lavaras dezho, Setu, me an hini a glaskit. Dre beseurt abeg emaoc'h amañ? Int a respontas, Ar c'hantener Kornelios, den just ha doujer Doue, a vez roet testeni mat dezhañ gant holl vroad ar Yuzevion, a zo bet roet dezhañ gant un ael santel a c'hemenn da skec'haat d'e di ha da glevout ar c'homzoù a lavarez. Pêr neuze o galvas e-barzh hag a roas e bec'h dezhañ. Antronoz ez eas kuit gantañ hag hiniennoù eus ar vreudeur Ziope a yeas ivez en hent gantañ. An deiz war-lerc'h ec'h antre e Kezarea. Kornelios a oa ouzh o gortoz, goude bezañ galvet en-dro dezhañ e gerent hag e vignoned tostañ. d'ar c'houlz ma teue Per e-barzh an ti ez eas Kornelios en arbenn dezhañ hag o kouezhañ e arz e dreid e stouas dirazañ. Met Per a reas dezhañ sevel en ur lavarout Sav en-dro, me ivez a zo den. Hag en ur zivizout gantañ ez eas tre. Kavout a ra bodet ur c'halz a dud hag e lavar dezho c'hwi oar ez eo difennet groñs ouzh ur yuzev daremprediñ un estren pe mont en e di met Doue a zo o paouez diskouez din-me ne dleer ober saotret pe dibur eus den ebet. Setu perak e termal ez on aet war-raok pa'z eus deuet da'm c'herc'hat goulenn a ran eta evit peseurt abeg hoc'h eus kaset tud da'm gervel. Kornelius a respontas, Ar pevare devezh emañ d'an eur-mañ met on o pediñ d'an navet eur em zi. Ha setu m'en em gavas ur gwaz dirazon, gant dilhad lugernus. Hag e lavaras kornelios selaouet eo bet da bedenn ha da luzonoù a zo bet eñvoret dirak doue kaset ha tud da yope da gerc'hat simon lesanvet per emañ o lojañ e ti ar c'hourrezer simon war ribl ar mor diouzhtu eta em eus kaset tud d'az kerc'hat ha te ac'h eus graet mat o tont ha bremañ emaomp-ni holl dirazout evit klevout kement a zo bet gourc'hemennet dit gant doue Perzh neuze o 'n em lakaat da gomz a lavaras, e gwirionez, gwelout a ran anat ne ra ket Doue diforc'h etre an dud. Met e kement broad a zo, an neb en deus doujañs dezhañ hag a ra diouzh ar reizh, a zo deuet mat gantañ. Kaset en deus e gomz da vugale Israel o kemenn dezho keloù mat ar peoc'h dre Jezuz-Krist. Eñ eo aotrou pep tra. C'hwi ivez a oar petra zo c'hoarvezet dre vro Judea a-bezh, penaos Jezuz eus Nazaret a grogas da gentañ gant Galilea goude ar vadeziant bet prezeget gant Yann, penaos Doue en deus olevet anezhañ gant ar Spered Santel ha gant galloud. Eñ en deus tremenet oc'h ober ar mad hag o parvezañ ar re holl a oa kouezhet dirak galloud an diaoul. rak Doue a oa gantañ. Ha ni a zo testoù da gement tra en deus graet e bro ar Yuzevion hag e Jeruzalem, eñ hag o deus lakaet ar marv dre e stagañ ouzh ar c'hoad. Hennezh eo en deus Doue dasorc'het anezhañ, d'an trede deiz, ha roet dezhañ en em ziskouez. N'eo ket d'ar bobl a-bezh, met da destoù bet dibabet en a-raok gant Doue. dimp-ni hag hon eus debret hag evet gantañ goude dezhañ adsevel a-douez ar re varv ha gourc'hemennet en deus dimp prezeg d'ar bobl ha testeniañ ez eo eñ a zo bet diazezet gant Doue da varner ar re vev hag ar re varv dezhañ e toug testeni an holl brofeded a resevo dre e anv ar pardon eus e bec'hedoù kement hini a gred ennañ edo c'hoazh Per o komz evel-se pa gouezhas ar Spered Santel war ar re holl a selaoue ar gomz. Hag e voe sebezet an holl grederion amdroc'het a oa deuet gant Per o welout e oa bet skuilhet war dud ar broadoù ivez donezon ar Spered Santel. Rak o c'hlevout a reint o komz yezhoù hag oc'h embann braster Doue. neuze e tisklêrias Per. Daoust hag e c'hell unan bennak nac'hañ dour ar vadeziant d'ar re-mañ hag o deus resevet ar Spered Santel kenkoulz ha ni hon-unan? Hag e roas urzh d'o badeziñ en anv Jezuz-Krist. Neuze e pedjont anezhañ da chom ganto un nebeud devezhioù. Honnezhvet pennad Klevout a reas an ebestel hag ar vreudeur a oa e Judea o devoa ar baganed ivez degemeret komz Doue. Neuze pa voe pignet en-dro Pêr da Jeruzalem e tabute outañ an amdroc'hidi o lavarout: Perak out antreet e ti tud diamdroc'h hag ac'h eus debret ganto? Perzh en em lakaas neuze da zisplegañ dezho an traoù penn-da-benn o lavarout Me oa e Keriope, edon o pediñ pa welis dre c'hourzav ur weledigezh, un dra a ziskenne eus an neñv. Heñvel ouzh un doubier vras degaset war-bouez ar pevar c'horn anezhi hag a zeuas betek ennon. padet ma sell outi e chomen oc'h arvestiñ hag e welis pevar zroadeged an douar al loened gouez al loened stlej hag evned an nev neuze klevis ur vouezh o lavarout din deus 'ta per las ha depr met respont a ris tamm ebet aotrou rak n'eus tra saotret pe diburt ebet a vefe aet biskoazh em genoù Un eil gwech avat e lavaras ar vouezh eus an neñv ar pezh en deus Doue glannet anezhañ a ra va dit-te en lakaat da saotret. Kement-se a c'hoarvezas dre deir gwech, hag adarre e voe sachet en-dro an holl draoù d'an neñv. Ha setu war an taol tri den oc'h erru dirak an ti m'edom ennañ, bet kaset eus kaezarea betek ennon. met lavarout a reas din ar spered mont ganto hep chom da dermal mont a reas ivez ganin ar c'hwec'h eur-mañ hag ez ejomp e-barzh ti an den degemenn a reas dimp penaos en devoa gwelet un ael o en em ziskouez en e di hag o lavarout dezhañ kas tud da yope da gerc'hat simon an hini lesanvet pêr Eñ a lavarout dit ar c'homzoù e vez disalvet ganto te ha da diegezh a-bezh. Met a-vec'h ma oan kroug da gomz e kouezhas ar Spert Santel warno evel m'en deus graet ivez warnomp-ni en deroù. Dont a reas neuze koundin eus komz an Aotrou hag a lavare Yann en deus badezet gant Dour, c'hwi avat a vo badezet er Spert Santel. Mard en deus eta Doue roet dezho an hevelep donezon ha dimp hon-unan evit bezañ kredet en Aotrou Jezuz-Krist, piv oan-me evit enebiñ ouzh Doue? O klevout ar c'homzoù-se e teujont da sioulaat hag e roijont gloar da Zoue en ur lavarout, Evel-se d'ar baganed ivez en deus Doue roet ar geuzidigezh a gas d'ar vuhez. Ar re eta a oa bet strewet da-geñver an drubuilhadenn c'hoarvezet en-dro da Stefan o devoa tizhet betek Fenika, Kiprenez hag an Tokeia, met hep disklêriañ ar gomz da zen ebet nemet ar Yuzevion. Hiniennoù anezho koulskoude, Kiprenezidi ha Kireneidi deuet da Antiokeia, a gomze ivez ouzh ar C'hresianed, o tegement dezho keloù mat an Aotrou Jezuz. Edo dorn an aotrou ganto ha bras e voe niver an dud a gredas hag en em droas ouzh an aotrou. Dont a reas ar c'homzoù eus kement-se betek divskouarn iliz Jeruzalem, hag e kas John Barnaba betek Antiokeia. Emañ ur wech erruet, pa welas ar c'hras roet gant Doue, a voe laouen hag a gennerzhas an holl da chom stard a galon ha feal d'an aotrou. rak un den mat a oa anezhañ leun a spered santel hag a feiz hag ez eas un niver bras a dud da greskiñ ar re a oa d'an aotrou mont a reas neuze betek tarsos da gerc'hat saoul hag o vezañ e gaved e tegasas anezhañ da antiokeia e-pad ur bloavezh leun e chomjont en iliz ha kelenn a rejont un niver bras a dud ken ez eo da gentañ en antokea e voe lesanvet an diskibled kristenion e-kerzh an devezhioù-se e tiskennas eus jeruzalem diouganerion da antokea sevel a reas unan anezho a gabas e anv da ziuganañ dre ar spered e tlee un naoneged vras dont dizale war ar bed anezhañ a-bezh honnezh eo an hini c'hoarvezet en amzer glodios An diskibled neuze, pep hini hervez ar pezh en devoa, a zivizas kas skoazell d'ar vreudeur anezhañ e Judea. Ar pezh a rejont dre gras pe a-dra d'an enaouerion dre zaouarn Barnaba ha Saul. daouzekvet pennad war-dro ar c'houlz-se e taolas ar roue herodez e zaouarn war darn eus tud an iliz d'o gwallgas lakaat a reas d'ar marv dre ar c'hleze jakez breur yann o welout e oa deuet mat an dra-se d'ar yuzevion e reas c'hoazh tapout krog e perv ivez an devezhioù dic'hoel e oa lakaet harz warnañ e taolas anezhañ en toull-bac'h hag e roas anezhañ da ziwall da bevar skoadad ha bevar soudard pep hini gant ar mennad da zegas goude ar pask dirak ar bobl Per eta a oa miret en toull-bac'h met pedenn an iliz a veze dizehan o sevel evitañ war-zu Doue Neuze, en nozvezh-se, end-eeun, a-raok an deiz ma tlee Herodez e gas dirak al lez-varn, edo Per kousket etre daou soudard. Erruet e oa gant div chadenn ha gwarded dirak an nor a-ziware an toull-bac'h. Ha setu un ael eus an aotrou o tont, hag ur sklêrijenn da lugerniñ e-barzh ar prizon. o skeiñ gant perenn e gostez e tihunas anezhañ o lavarout sav prim hag e kouezhas ar chadenn diouzh e zaouarn an ael neuze a lavaras dezhañ kemer da c'hourdiz ha laka da sandalennoù ouzh da dreid pezh a reas hag an ael dezhañ c'hoazh taol da vantell warnout ha deus war ma lerc'h ha mont a rae er-maez war e lerc'h ha ne ouie ket e oa gwirion ar pezh a c'hoarveze dre an ael met kavout a rae dezhañ en devoa ur weledigezh o vezañ tremenet e-biou d'ar warded kentañ ha d'an eil re ec'h arrujont gant an nor-houarn a sko war gêr houmañ an hezi hec'h-unan a zigoras dirazo aet er-maez ez ejont war-raok betek penn ar straed met kerkent ez eas an eil kuit dioutañ Perd neuze, distroet ennañ e-unan, a lavaras Bremañ e welan e gwirionez en deus an Aotrou kaset e ell ha mar diframmet diouzh dorn Herodez ha diouzh kement a c'hortoze pobl ar Yuzevion. Hag o vezañ adkavet e hent, ez eas war-zu ti Mari, mamm Yann, lesanvet Mark, e-lec'h ma oa bodet kalzik tud, hag int o pediñ. Skeiñ a reas ouzh dor ar porched, hag ur vatezh, hec'h anv Rode, a dostas da selaou oc'h anavezout mouezh Per gant al levenez a oa enni ne zigorras ket an nor met terdedek a reas da gas keloù edo Per aze e arz ar porched int avat a lavaras dezhi foliañ a rez met hi a zalc'he da zisklêriañ e oa se int neuze da lavarout e ell an hini eo per diouzh e du a gendalc'he da skeiñ p'o devoa digoret e weljont e oa eñ evit gwir ha sabatuet e chomjont eñ avat a reas sin dezho gant e zorn da sevel hag a zanevellas dezho penaos en devoa an aotrou e vleniet e-maez an toull-bac'h Hag e lavaras, Kasit ar c'heloù-se da Jakez ha d'ar vreudeur, hag o vezañ kuitaet ez eas d'ul lec'h all. Pa voe deuet an deiz, n'eo ket un dister a strafuilh a savas e-touez ar soudarded da c'houzout petra a oa deuet Per da vezañ. Herodez a lakaas klask warnañ, met o vezañ chomet hep e gavout, e c'houlennataas ar warded hag e reas urzh d'o c'has d'ar marv. ha diskennet eus Bro-Judea da Gezarea e chomas enno. Bez' e oa dizemglev bras etrezañ ha tiriz Sidoniz, ha un vennad e teuas ar re-mañ d'e gavout. O vezañ lakaet diouzh o zu Blastos, kambrelan ar roue, e c'houlennent ar peoc'h, rak bevañ zo bro a zeue eus hini ar roue. D'an deiz divizet, Herodes, gwisket gantañ e zilhad roue, a yeas da zezañ war al leurenn. hag e-pad ma prezegenne dezho e youc'he ar bobl mouezh un doueez eo n'eo ket hini un den war an taol e skoas gantañ eil an aotrou en abeg ma n'en devoa ket roet gloar da zoue ha deuet da vezañ krignet gant ar preñved e rentas e huanad diwezhañ met komz doue a yae war-gresk ha fonnusaat a rae ar grederion barnaba ha saul avat kaset da benn o c'hefridi a zistroas diouzh Jeruzalem en ur gemer ganto Yann lesanvet Mark. Trizekvet pennad Bez' e oa en iliz diazezet en Antiokeia profeded ha doktorded Barnaba, Simon lesanvet Niger, Lukios ar C'hirenead, Manahen, mignon a-vihanik d'an tetrark Herodes, ha Saul. Un deiz m'edonio lidañ an Aotrou hag o hini e lavaras ar Spered Santel, Lakit eta din a-gostez Barnaba ha Saul evit al labour am eus o galvet d'ober. Neuze, goude hini ha pediñ, ec'h astennjont o daouarn warno hag e lezjont anezho da vont. int eta bet kaset gant ar Spered Santel a ziskennas da Seleukia hag ac'hano e verdejont betek Kiprenez. Erruet e Salamin ec'h embannjont komz Doue e sinagogennou ar Yuzevion. Yann ivez a oa ganto da skoazellour. O vezañ treuzet an enezenn en he fez betek Pafos e kavjont enno un hudour, falz-diougan ur Yuzev barriezoù e anv a oa eus an dud en-dro d'ar prokoñsul Sergios Polos emañ un den poell ganezañ ar prokoñsul a lakaas gervel Barnaba ha Saoul gant ar c'hoant da glevout komz Doue met Elimas an hudour rak kement-se eo a dalv e anv a enebe outo hag a glaske distreiñ ar prokoñsul diouzh ar feiz hogen Saoul anvet ivez Paol Leun gant ar Spered Santel, o vezañ paret e sell outañ, a lavaras, O den leun-bard gant pep trubardiezh ha pep fallagriezh, mab an diaoul, enebour da bep justis, hag eñ ne baouezi ket da gamm a hentoù an Aotrou, hini hag a zo eeun? Ya, bremañ setu m'emañ warnout dorn an Aotrou, ha ma vezi dall, ne weli ken e-pad ur pennad sklêrijenn an heol. war an taol e kouezhas warnañ dic'houloù ha teñvalijenn hag e troe-distroe o klask tud d'e vleniañ neuze o welout ar pezh a oa c'hoarvezet ar prokoñsul a gredas skoet holl e spered gant kelennadurezh an aotrou eus pafos aet dre vor paol hag e gompagnoned a zeuas da berge e pamfilia Median en em zispartias diouto evit distreiñ da Jeruzalem. Int, avat, o vont diouzh Perge, a dreuzas ar vro betek Antiokeia Pisidia. Deiz ar Sabad, o vezañ aet e-barzh ar sinagogenn, ec'h azezjont. Goude lennadenn al lezenn hag an douganerion e kasas ardinerion ar sinagogenn tud da c'houlenn outo. breudeur m'hoc'h eus ur gomz bennak a gennerzh da lavarout d'ar bobl komzit paol a savas a reas sin gant e zorn hag a lavaras israelidi ha c'hwi toujerion doue selaouit doue ar bobl-mañ Doue Israel en deus dibabet hon tadoù ha lakaet ar bobl-mañ da greskiñ e-pad e harlu e Bro-Egipt. Gant nerzh bras e vrec'h en deus tennet anezho er-maez anezhi, hag e-pad daou-ugent bloavezh en deus graet war o zro er gouelec'h. Goude-se en ur gas da get seizh broad e douar Kanaan en deus lakaet anezho da berc'hennañ o bro. Kement-se a oa bet padet pevar c'hant hanter-kant vloaz pe war-dro. A-c'houde e roas dezho barnerion betek an douaner Samouel met da-heul kement-se e c'houlennjont ur roue. Hag e roas Doue dezho Saul, mab Kis, ur gwaz eus meuriad Benyamin, e-pad daou-ugent vloaz. O vezañ edennet a-gostez e lakaas da sevel dezho David da roue. Ha da hemañ en deus douget an testeni-mañ. Kavet em eus David, mab Iese, un den hervez ma c'halon, a gaso da benn ma holl vennadoù. Ha diwar diskennadur hemañ en deus Doue hervez e bromesa lakaet da sevel da Israel Jezuz e-giz Salver. Yann en devoa prezeget evel diaroger e zonedigezh en ur gemenn ur vadeziant a-geuz da holl bobl Israel. Ha pa edo Yann gant disoc'h e ardennadenn e lavare an hini a soñje d'ezhomm-me n'on ket. met setu ma teu war ma lerc'h an hini n'on ket dellezek da ziskoulmañ sandalennoù e dreid breudeur c'hwi bugale eus gouenn abraham ha c'hwi amañ doujerion doue deoc'h-c'hwi eo bet kaset kement ar silvidigezh-mañ rak annezidi jeruzalem hag o fennrennerion o deus dianavezet anezhañ kenkoulz ha komzoù an douganerion a vez lennet bep sabad o degaset o deus da wir dre gondaoniñ anezhañ. Daoust na gaven ennañ abeg ebet a varv o deus goulennet digant Pilat ma vefe kaset da lazhañ. Pa devoa persevenet kement a oa bet skrivet diwar e benn e tiskennjont anezhañ diouzh ar c'hoad d'e lakaat en ur bezh. Bet Doue en deus e zihunet a-douez ar re varv. en em ziskouezet en deus e-pad kalz devezhioù d'ar re a oa pignet gantañ eus Galilea da Jeruzalem ar re en-eeun a zo bremañ testoù dezhañ dirak ar bobl ha ni a zegas deoc'h ar c'heloù mat diwar-benn ar bromesa en devoa graet hon tadoù. Doue en deus he degaset da wir evidomp-ni o bugale dre adsevel Jezuz da vev evel ma'z eo skrivet en eil salm. ma mab out-te hiziv me am eus da c'hanet Doue en deus adsavet anezhañ a-douez ar re varv rak ne dlee ket distreiñ d'ar vreinadurezh sed ar pezh en devoa disklêriet pa lavare re a rin deoc'h ar c'hras santel prometet da Zavid an hini wirion hag evel-se e lavar c'hoazh en ul lec'h all ne lezi ket da sant da welout ar vreinadurezh met david goude bezañ bet en e amzer servijer mennadoù doue a zo marvet a zo bet lakaet e-kichen e dadoù hag en deus gwelet ar vrennadurezh an hini avat en deus doue adsavet anezhañ n'en deus ket gwelet ar vrennadurezh ra vo eta anavezet ganeoc'h ez eo dre hennezh e kemennomp deoc'h pardon ar pec'hedoù ha pa n'hoc'h eus ket gallet tizhout ar reizhder gant lezenn voizez eo ennañ e vez gounezet ar reizhder gant kement hini a gred diwallit 'ta na c'hoarvezfe ganeoc'h ar pezh a zo bet lavaret gant an div ganerion sellit dismegañserion bezit estlammet ha kit diwar-wel rak un oberenn ez an d'ober en ho tevezioù na gredfec'h ket enni ma vije d'an hevelep deoc'h p'edo an ebestel o vont er-maez e teujod da bediñ anezho da gomz d'an dud war an hevelep danvez ar sabad war-lerc'h. Goude d'an dud divodañ, kalz eus ar Yuzevion hag eus ar broselited ha seulerion Doue a yeas da heul Paol ha Barnaba hag ar re-mañ o komz outo a erbedas dezho chom feal da c'hras Doue. D'ar sabad war-lerc'h, hogos kêr a-bezh en em vodas da selaou komz Doue. ar yuzevien o welout an engroez tud a voe gonezet holl gant ar warizi hag enebiñ a raent ouzh komzoù Paol gant blasfemoù met neuze savet hardiziegezh enno Paol ha Barnaba a zisklêrias deoc'h-c'hwi da gentañ e oa bet e oa ret e vefe kemennet komz Doue met peogwir e tiarbennit anezhe hag en em varnit hoc'h-unan dizelezek eus ar vuhez peurbadel setu m'en em droomp war-zu ar broadoù rak evel-se en deus an aotroù gourc'hemennet dimp da lakaet em eus da sklêrijenn ar broadoù evit degas ar silvidigezh betek penn pellañ an douar o klevout-se tud ar broadoù a voe laouen hag a veule an aotroù krediñ a reas ar re-se holl a oa bet merket evit ar vuhez peurbadel En em skignañ a rae komz an aotroù dre ar c'horn-bro a-bezh, met ar Yuzevion a lakaas berv e penn ar groagez arenguhel oc'h adoriñ Doue hag ivez e penn an dud vras eus kêr. Enaouiñ a rejont un heskinadenn enep Paol ha Barnaba, ma voent argaset ganto diouzh o zachenn-vro.

En Ikonion, en hevelep doare, ez ejont e-barzh sinagogenn ar Yuzevion, hag e komzjont e seurt giz ma kredas un engroez bras a dud, ken Yuzevion ken Gresianed. Met ar Yuzevion, chomet diskredig, a vroudas hag a lakaas droug da sevel e tud ar broadoù a-enep ar vreudeur. ur pennadig brav a amzer a dremenas eta an daou abostol enno leun a ardiziegezh harpet ma oaint war an aotrou a zouge testeni da brezegerezh he c'hras en ur lakaat sinoù ha burzhudoù da c'hoarvezout dre o daouarn en em rannañ a reas neuze poblañs-kaer darn o vezañ a-du gant ar yuzevion darn all a-du gant an ebestel Evel ma itrike ar baganed hag ar yuzevion gant o renerien da wallgas ha da labezañ an ebestel, ar re-mañ, pa weljont an dra-se, a gemeras an tec'h war-zu kêrioù Likonia, Lystra ha Derbe hag an tro-war-droioù. hag eno e chomjont da embann ar c'heloù mat. Elistra e oa aze azezet un den seizet hag eñ nammet e-dal e c'hanedigezh n'en devoa kerzhet biskoazh. Hennezh a selaouas Paol o komz, ha Paol o parañ e sell warnañ hag o welout en devoa feiz a-walc'h da vezañ salvet, a lavaras gant ur vouezh kreñv: En em laka sonn war da dreid! hag en ul lamm eñ da sevel ha da vale met an engroez tud o welout petra a oa Paol o paouez ober a savas o mouezh e likonieg en ul lavarout an doueed en em lakaet heñvel ouzh tud a zo diskennet davedomp hag e raent eus Barnaba Zeus hag eus Paol hermez peogwir e oa-eñ ar rene argozh neuze beleg ar Zeus dirak kêr o vezañ degaset e-gichen porched an templ tirvi garantezed a bourchase a-unan gant an engroez kinnig ur sakrifis met an ebestel barnaba ha paol o vezañ klevet se a rogas o dilhad hag a redas en ul lamm da gaout an engroez en ur youc'hal ar c'homzoù-mañ Gwazed, petra rit aze? Ni ivez a zo tud o c'houzañv an hevelep planedenn ha c'hwi. Tud o prezeg deoc'h en eeun dilezel an idoloù kleuz-se evit en em dreiñ war-zu an doue bev en deus graet an neñv hag an douar, ar mor ha kement a zo enno. E-kerzh ar remziadoù tremenet en deus lezet an holl vroadoù da vont gant o hentoù o-unan, Daoust n'en deus ket manket da reiñ testeni dezhañ e-unan gant ar vad en deus graet o perveziñ deoc'h eus an neñv, glaveier ha koulzioù amzer frouezhus o pourchas doù kalonoù o gwalc'h a vagadurezh hag a levenez. Daoust d'ar c'homzoù-se o devoe bec'h o virdoù douzh an engroez da ginnig dezho ar sakrifis. met dont a reas neuze eus antiokeia hag ikonion yuzevion a c'honezas spered an dud pilat a rejont paol gant mein hag en stlejañ e-mesk-kaer o krediñ eo ar marv hogen an diskibled o vezañ en em zastumet en-dro dezhañ a savas anezhañ en-dro en e sav hag eñ a zistroas ganto e-barzh kêr antronoz e tispartias gant barnaba etrezek derbe O vezañ embannet an Aviel er gêr-se ha graet kalzik diskibled e tistroijont da Listra, da Ikonion ha da Antiokeia. Startaat a raent kalon an diskibled ouzh o c'hennerzhañ da chom divrall er feiz en ul lavarout ez eo a-dreuz da galz trubuilhoù a rankomp mont e-barzh rouantelezh Doue. Dibab a rejont dezho e pep iliz presbiterian ha goude ober pedennoù a-hini e fiziont anezho en aotrou o devoa kredet ennañ neuze treuzet pisidia ganto e teujont e pamfilia hag o vezañ kemennet ar gomz e perge e tiskennjont betek atalia ac'hano e verdejont etrezek antiokeia lec'h ma oant bet erbedet ouzh gras doue evit al labour o devoa kaset da benn Ur wech erruet, bodet an iliz ganto, e tegementjont kement en devoa Doue graet drezo ha penaos en devoa digoret d'ar broadoù dor ar feiz, ha tremen a rejont ur pennad brav a amzer gant an diskibled. Echuomp gant ur bedenn evit Breizh. Breizhiz, kouezhomp d'an daoulin hag hep fallgaloni, pedomp Jezuz da gemer truez ouzh hor broni. Breizh diskaret, ur piled nebeutoc'h a skedo. War rodoù ar c'hornaoueg, na deñval e vezo.